Mupanda ngazi uzuka. Bwana kino se chanda bwana. Kono itime kendi.
Mano kimone. Kino se chanda bwana du yini bwana. Anatema ngene ngoma myodu sinoda ke pesa na bwana. Imbe bjo kuchandi musara. Ah, tan pesa na dibedi ko kata mana dalare. Adiri mano to timmane ma joma nigi pesa se donjo neno. Niko niko joma tiyo nigi matindo tindo go. Ni ok gidwa gi nigi chuli. Emo miyo idwaro niya, samitiyo ka ng'ato, tibedo ni in gi dhako. Ineno? Ng'ama nigi dhako ji oluwo dongo ng'e ni ang'ni nini kech gi dhako. To miu ni to kata ni. Magi tang'o mariek gi.
Ok emo miyo na kendo, ok na kendo ne ani ngolo kata kora. Kaka ni wacho ni ani kora kendo mondo anyal ya we group. Ah eh. ah. An na kendo mondo koro miya lu. Eh. Kano kanya riyo ke. Nyaka na kendi kecho kanya riyo. Mana wan to wan an kata nan mana kadhi kendo bwana. An to katek. Ah, But job, hata dan advice.

E mano be mach. Mach midwa wuoye no. Tok mach mochomo bende polo bwa penji. Ka idwa wuok e tich adi bwana. Ka ole gi wuok e. Jogi bro yi. Ngini sani ngadi bana gino keti bana in lempi gi ok nyaga kata loko. An bwana chandruok ma sechandra ko ka bwana aneno mana ka bwana. Be kama dhi yudo tich onge. Koro an rito mana duok Yesu. Eh. Yesu ema biro gola kan kech magi to koro onge. Koro ere kaka idhi chula eri.
A to koro aduok nang'o ya. Donge an nasenyisi ni wuok. To an dong seche ma giwere ni pod ok gichula no to an seche ma gionge to an among'o dala. Kaka sani dong ing'e ni adwa adwa bako bas moro kae. He, wadwa wadwa wadwa kuangusa bas moro kae. Kendo idonjo mana gi siling' alufu adek. Kanye?
Dala ka dala dosi ka.

To ka ni mea dawa.
Adier bwana ni wacho na ga story moro bwana ni inti ndi nyedha nyedha ti wuok. Ah. Ene bwana ni chwanye ri ni chwanye ri ni chwanye ri jogo mama mama nade no bwana. But an gima bwana ni ani pesa to nyaka kok gidwa chula to gichula dwe cha uchiel to kati mano mimea. Koro kwa lufa ngwen times 6. Eh, to gima adhi chamo eh, bende eh. ndalo dweche auchiel go nikech gimiya stress mag riemba e tich no gimedi mi abich kanyo kaso ginyiewo gimiye wi pesa no gimedi 500 ng'ato koriembi tich to nyaka nyiew ni tv idwa dhi budho nyaka onyiew ni tv monyiew ni dikoda mochul
mana an bana an ok diwal koda kano kidwa riemba e tich nyaka inyiew na tv madhi bet kaneno nikech Ka natiyo kanyo ne an busy. Janga beda beda ng'ama duong' ina beda beda chako kinya kodhiambo. Eh.
Bwana an bwana an mano bwana an to an mane gima jachako timo. By the way adwa kelo wiya ojusi ibiro neno. Bana kelo wiya. Ibiro winjo ya idhi winjo. Be kata kawuono be idhi neno gima dhi tim be asechako. Eme na chako ka kikia rero. Ana an ka duwe ni rumo. Ngasi usuka. Adwa ni kumu. Rumo ka podi nka. Daro ka chaka advice kaka be. Be kiki kwa kata mana dafu ni moko kia ngo. Wang ni ki moko. Kethri ya kethi chuodho no. Kima dhi kuonga temo.
Dongani miya miya ka pesa mondo atere chama. Ah. Ora dwa lewo donga idhi ang'e ni dhi miya. Nchi ni miuso nyaka cha. Tanbe madhe uso cha.
Tanbe madhe kwa. Kuna dwa semba semba dhok kadhe. Us dhok. Adwa dhi uso dhogo.
Us dhok bwana.
Nikech ang'o momiyo ok odwa miya pesa? Chulri pesa ne titero ne ateri. Ibedo ng'ama ber, ibedo ng'ama straight forward. Ng'ato kata ka nigi gopi. Auso dheno.
Kik ibed jaduka ma ng'ado gowi kende. Ni to bedo kana change lens. Nyaki wacho ne ng'ato ni bana mata ng'ato. Nang'e ni nyaka ni wuoyo wi jatukana. Bana wacho no ya bana.
Hey. Bana. Ikoni yelo mkate tuyudo ka gini slice auchiel pidi manus mane. Ingini mane en ganjaro mori, ingini mkate full to en ga 15 slice. To mkate apenji. Ai tuyudo niya.
Kinyo nus timi ya bedo. Ng'ato konyo nus abedo. Achiendno ni dhi kanye. Kaso onego lok- Idware. onego lok kaka itwe mkati. Mkati tinde dwa bedo gi space moro malo ka maduong' ma ne onge maduong' chon. bwana mane onge chon Chon jogo wakati ne nitie odhi- gimoro nitie gima sani gi- awinjo ni en aena yath moro ma sani ka en kodhi mar- ma- mane odhi yani odhi Koth- odonjore koth Koth- ngano. koth ngano koro ngano ng'wony yani nitie kaka inyalo nene iweno gimoro ma nigi wes Sani. but en gimoro ma very useless An adwa chaka chaka pidha pidha nini.

Bwana kale kita no kangisi kima na ngisi ni aoda aoda some some seeds ko di magas ko soda. Eh, kendo machana ka ka kok lelo. Eh, onyulo so di pedo. Kangisi.
Ko soda di ti. Emo me one kapo kimbe ambe kare kapo ka wuok ka in makore riti. Adwa dhi us dok mandala uka. Eh, binjo. Mondo wadhi. Mondo wadhi wadhi ko soda. Wadhi wadhi ko soda.
Soda ni soda ni mera. Mana mato soda mera ni no. Aya kanyo ngene atie kwecha. Ina lo kota je side in kori uso kwecha. To Del Monte.
Na ko te abiro organize ni. Bwana na se. Mana mama. Ne Del Monte mar bangi nyalo komo. Hmm.
Kwani en maembe ko bila mane. Dong doda jel. Nya Mombasa. Ah to Del Monte. Kimadho kimadho dodo.
Kimadho ba oh, Del Monte nogo. Ero ketel rewu kanyo ero. Omi ochalo niango. Maembe dodo tigi bii. Dodoero biro kata nino kiwinjore kiwache. To mane gima nyiri kawer to da de to bana bana. Gino ne mit mane owach mane do dodo dodo. Koro gima ni nyiso ni a nini rito duok Yesu. Ya na rito duok Yesu bwana. Tiwacho ni Yesu biro duoko ka jakuo. Ah.
By the way, tatiyo uduoge jo aja na but nitie jokuoge moko monego Yesu kik duog ka bwana. Nitie jokuoge moko bwana koro niyudo ni ya jakuom moro mane chanyisi ni ya nok otuwa gi dosi kare. Ng'ato donjo jikon bwana watha lot te bwana. Kae Mata to ni- to dosi. Bwana mana na tiji ni. Ngini dosi dhi dogo jam koda bwana. Ajo. Ajo bedo ga kwaro wanga. Ajo.
Lakini. Eh?

Inong'isa ni anie bo yanya. No yanya ni na na ne momi akia rwakora. Bana na nyiso ngano the truth. Na nyiso ngano the truth. Ah, mato en swag. Na ngi- en okia gima timo. Mato swag. Na nyiso ngano the truth mang'ise ni we. Rwakruok midonje ni to kendo dhi chandi mano takoni. Sani nyaka ichenji pach. Anamanyo pesa. Nitie chama moro ma nadonje Hata ma. leo nimerwako.
Sani Bana napigia chama moro ma soso. Ai, ichoke.
Ng'ama chi- ng'ama choko.
Tok mana an.
Ah, Ana pigie chama no. Ah, Moro us- kendi. Aus pesa. Jogi ni wacho ni pok nyombo to to to to. Apenji. Nyombo to tek. Bwana rira ngoma timi. Eh bana nyombo tek bana. Ni- Kiwinjo ni ng'ato Bwana rira nyombo. ngoma Ni meda. ng'ane onyuomo. Ngoma meda gidem ni go go go kadosi ni. E bwana ito ingo tada bwana.

Naomo kagima. Ni bwana kiki kwe ngano bwana, kiki kwe ngano bwana. Ni we maka do ndiye. Ndo ngana sana na zira no. Na zira ni asara. Eh bwana, ando sina nijo sengizani hade. Wode moro biro bwana, idhi kelna, idhi kelna nyaka woche. Ntie woche midhi kelna.
Nyaka jaket, sani idhi kelna nyaka jaket. Bwana mani tango bwana. Anti kwe sana lecha kodwa koda. Bwana wana nigi mali. Bwana ne.

Kik imiya nyingno. To mizuko wino.
Adier bwana eh, bwana kata an ah besina jeng mondo ng'isa ni kijana. Yier tich kata yier yie wino. Nung'ise ni mondo aliel wiye bwana koro koro koro. Wiyi mise sando ni malichni. Kwatha kwatha giri gibe ng'ato ng'ise na liel wiye. Adonjo ofis kaka dwaro. To mane wiyi.
Mane ok wiyi. Mane wiyi.
Miwinjo ga. Mabende kata ka dhiang' dwa kelo ni wiye ni donjo e ogada ting'e ni mano puoth ng'ato. Tikwalo ne wagi sore kwe. To dhiang' bende yudo ga karibi. Lakini wich mikelo kano to oho. Hiyo eh. Mane kelo na wiye to oho. Adier bana imbe chemo na uchuni olothi. Ah. Ang'o medo sinne lodhi bwana? Bwana kik yie. Bwana to ngine gi tube ma sana gi maka ne gi ng'eny.
E bwana ji na se winjo. Bwana wa joma dongo makiroko waga.